Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Uh, bertamuan pulang lawan kita uh, ulu uh, kenalkan Ahmad Dalang di muka kita lah. Iya. Anu malam ini anak bapak kita nih Mat.

Kada pang ka banyu dan cuma tacalap banar ya sedikit. Ya tacalap sedikit pas banyunya tinggi tingginya ya kalo. Iya banyunya tinggi tingginya dalam banar ha kaya apa tu deh nang kawa hilang sudah. Musibah ya kalo. Musibah sampai anunya sudah. Sampai banyunya kaitu nah.
Kawanan kita jua yang menonton yang di sana yang banyak buhan hulu sungai kabupaten banjar hari hari nah tu mudah mudahan lakas surut haja mudahan

Nah, komentar-komentar buhan pian nang ada di YouTube kami. Nah, di YouTube-nya masih ingat ya kalau lah. Hey, eh, Aan Setiawan MD, nggih ingat anu bang masih lah. Hey. Eh. Kita mulai nang hanyar tadi nah, nang hanyar hmm. di upload hari ini tadi lah. Nah, ya tuh ada komentarnya.
Enggih eh, kita hmm. kita lihat akan dulu nah, kita, kita lihat dulu. Ya. Tinggi kita nah ini nyanyi jaringnya nih kada laju ya lo. Hmm. nah mana lah iya. sedang matlah nah ini nah nah inilah ada komennya nah nah darinya darinya Muhammad Ridwan Muhammad Ridwan

Arsat limpak kada tahu. Nah, ada pulang nih. Nah, ada pulang. Nah, Awal ada nih. pulang. Sini ada Rasul.
Mana episode 8-nya nih? Ya. Nah, tadi Bang sudah. Nah, sedih Iya, ini pas sudah diupload tadi. Insya Allah pas ada kuota Pas ya ada Allah. nih, kami lagi. Alhamdulillah, Kami- ya, pas kami upload benar tadi. ada Eh. aja. Inggi. Mm-mm. Nah, itu. Imbah itu pulang kita kembali pulang ke komen lagi lah. Di mana lagi ada Nah, komen mana nih, pulang. kita Cari baca yang komen. kolom aja. Di Semar ni ada kaya komen yo. Kita lihati pang. Mun ada kita bacai. Oh kadeda di Semar lah. Semar bepacul pakian yo lah. Hmm. Nah di kada bebismillah pang ada lah yo. Kada ingat jua nah ulun lah. Nah, ada nah. Nah, di kada berbismillah ada komen tadi juga. Darinya bebas pantas. Hmm, nah, hahaha, macam-macam ha bapak ngini. Iya. iya. Saya liwar bapak lah. Ya. Enggih. Nah, itulah dari bebas pantas. Nah, itu pulang dari Rijal Riyadi Official. Oh, iya. Nah, Rijal Riyadi Official nih komennya selalu nyimak bang sambil yeah. ngopi

Uh, mantap nala garing ya. Iya. Nah, mantap nala garing lah. Lari tanpa nama. Iya. Oke, makasih benar kami.
Uh, eh, mbah itu pulang darinya ah ini bang jimat liang kalimat sada ada komen di sini nah kadada di jimat kadada Di ampih manjinat ni ada kah kita di sini kita lihati. Kita lihatnya aja kita nah. Nah ada nah. Darinya Jojo Ilham. Nah sambungannya guru jar.
Nah insyaallah kalo sudah di upload lah. Mudahan kena kita maulah kisah hanyar wan tamat lah. Nggih. Di upsud, upsud nya ada kayo. Nah ada nah.

Karena jadi karena bekisah wayang tu kan jadi suaranya kaya harus kita samakan dengan kisah wayang. Samakan kisah wayang lah inggih.
Bekisah wayang lah artinya tu. Iya iya iya. Latihan nah tu biasanya. Inggih latihan jua bujur inggih latihan. Latihan vokal ya kalo.
Inggih, kemudian lagi di episode tujuh nah kita bacain nah komennya. Ada nih. Nah di episode tujuhnya ada nih bisa nih. Nah, nah ada ada komennya mantap lah.

sehat selalu mudahan amin. hidup babarakat mati selamat amin nah, amin, amin.
itu sih sebaliknya buan pin mudahan sehat mudahan ya, amin. Allah mudahan banyak rezeki ya Allah amin. tercapai segala hajat cita-cita ya amin amin amin ya Allah amin nah kemudian ini pulang dari Ziangka pulang nah Ziangka Askadina hmm. banyak benar ilmu yang didapat dari beliau nih hmm. kada kisah aja yang diceritakan Pokoknya yang dapat berataan di sini papadah sidin mantap banar mudahan sehat panjang umur amin, amat dalang wan jua tukang keker nih nah sukses selalu amin amin amin kita terima kasih banyak doanya lah thank you makasih banyak doanya mudah mudahan doa pun gasan bubuhan pian jua lah sampai gasan bubuhan pian mudahan sehat palitan tarcapai segala cita cita ya allah amin amin amin ya rabbal alamin ini kita lanjut akan pulang di sini lagi langsung aja langsung ke kisah aja yang alamat lah episode lima nah kita baca komen.

Ali Rahman, mudahan pian panjang umur, sehat selalu, murah rajaki nang maangkat budaya banua Banjar. Amin, amin. Tarima kasih banar kawanan. Tarima kasih, iya. Kada hanya kami, banyak kawanan kita lah orang banua yang maangkat budaya Banjar ya kalo Mat lah. Pokoknya siap nang maangkat budaya Banjar tu dimana haja dan siapa haja mohon dukungnya ya kalo. Nggih, mohon dukungan wan pian.
Karena kita mandukung ni tamasuk melestariakan jua, kita hadir tamasuk melestariakan jua. Kita hadir, nggih betul. Mandangar, katuju itu tamasuk melestariakan jua. Nggih.

Fajri Rida salam jua nah pamatang gambut nah orang gambut gambut lah pamatang nah lah barak sini gambut gambut ni berarti nukah baninya bebelek lah mat lah bebelek eh kada boleh begantang eh kada boleh begantang eh jangan begantang pamatang lah pamatang gambut pamatang gambut eh makasih banyak bubuhan pahuluan dia banyak tuh si terus nya tuh oh ngiya lah mat lah banyak lagi yang di daerah pamatang tuh inggih inggih inggih ada ja mungkin bisa jua tadapat kalo.

Ngi asal Oke. berusaha tahu si Amat lah. Nang panting kan kita masalah dapat kada dapat, nang panting kita berusaha. Nah, Inggih. itu. Tidak Amin. ada kata menyerah. Iya, iya, Nah, iya, kalau pantingnya dapat aja udah, cuma tempo Nah, mampasak- panting ini dapat temponya ja. mampasakan lawan babon itu kadang-kadang luput. Nah, Nah, di itu situ pang, mampasakan inggih, lawan babon aja lagi. Nah, iya. Nah, tulung dua aja beritaan namun Iya, mudah bisa manting jua, Amat, dalam.
Mudah-mudahan bisa manting, ya, Amat, lah.

Kaya apa di Batalas jalannya mantap baik ya sudah jalan. Mudahan Batalas kaya apa Batalas jalan jar. kami rancak dulu umpat ma ka Batalas tu nya ada jua kalo warga di Batalas itu. Oh di rantau lah. Hei tarantau masuk marga. Engge engge buan gasan dangsanak baba babaya bungas nah Batalas mudah mudahan. Kira kira mun handak ka anu ka Datu Kabul di Muning tu parak kada bejauh tu. Oh iya lah. Oh iya mudahan sehat berataan di Batalas. Salam gasan berataan. Amin gigi.

Los strik banar rantau tapin manalinga haja nah. Mantap, tarima kasih dulu nah bun rantau. Nggih, nah, Udin bun Setan rantau Wetan. makasih banar nonton ni lah. Dari sama jua tadi, request Bagong jadi raja mang jar. Hmm, mantap, nah insya Allah kena kami anu Insya akan Allah di jangan jangan umat lah kami kena. usahakan kena. Mudahan ada langkah jua kesananya kalo. Nggih dari Los Strik banar. Kemudian dari.

oh yang bentar ya. masih di manuai kasih tadi manuai kasih tadi masih oh, nah kan malangin nasib sebutin kita kena kita bacakan komentar hmm. saat akhir

Inggih darinya paedian yayan mantap habis kesah. Nah, mantap. Inggih makasih.
Tarima kasih ja tarima kasih.
Inggih dari jamal kintap hadir paman. Iya mantap nah tarima kasih banyak buhan kintap nah mudahan sehat barataan ya allah warga buhan kintap nih ya allah. Amin inggih.
Darinya M Fasya BJM. Iya. Seribu persen kada kawa berkata-kata lagi dah. Nah iya tarima kasih ja dahulu. Inggih darinya. Nurdin din, tarakan hadir, hapuk nah. Mantap, tarima kasih Dulaman. Terima kasih lah.
Darinya Utuh Ragai TM sembilan sembilan, mantap paman ai. Iya, tarima kasih. Inggih.
Mbeitu pulang darinya Arba Arbansyah aja, Kapuas hadir, ditunggu banar nang kaduanya. Nah, mantap buhan sampai buhan Kapuas hadir Ung, inggih, tarima Kapuas lah buhan Kapuas lah inggih, mudah Mudahan sehat mudahan sehat berataan berataan, sakeluarga insyaallah. buhan Kapuas ya kalo nah. Amin, inggih.
Dari tuah bahari, Lampihong hadir menyapa dangsanak pas banar nah. Tarima kasih buat Lampihong.
Makasih buat Lampihong lah. Lampihong nah si berebai lah.
Berebai lah ini.
Kayaknya lah salah dari bihin aja nah berebai kalo. Dari Oppo Rantau. Berapa hari lagi nih samuannya hanyar di upload sanak. Saminggu sakali. Saminggu sakali insyaallah lah mudah mudahan ada langkah ya lah. Dari Arsat Limpa Kada Tahu, Rantau hadir. Mantap, tarima kasih ulah hadirin. Dari nya.
Ahmad Shauqi, rantau hadir. Iya nah banyak banyak rantau tinggi. Darinya Ahmad Safari ditunggu part 2 amang lah. Tinggi. Iya siap.
Nah, Ada ngija yang lomat lah. Terus kami upload terus setiap minggu. Dari Muhammad Ridwan Saputra. Handil Bakti hadir marina ai oh, hapuk banar ya. Terima kasih benar Wan Handil Bakti alhamdulillah. Wan Handil Bakti lah banyak masih mat lah. Ini masih masih masih calap ini Handil Bakti ini ya.

Bagong anu ma anu ma mangambari bagong anu. Pangambara alamat lah inggih. Dari Ahmad Ramadan, nah iya nang ditunggu tunggu sudah kaluar ja. Mantap. Inggih makasih.
Imbah itu pulang darinya Dendi bin Finani, Fihani.

Apa yang handak pian sampaiakan lawan kakawanan nang nonton nih? Apa yang handak pian sampaiakan Mat? Nah jadi ni ulun banyak banyak mengucapkan tarima kasih lawan bubuhan pian nang manunggui nang sudah manonton ya Allah eh. Nah ulun mengucapkan tarima kasih nang sadalam dalamnya dan ulun banyak banyak meminta maaf kalo pina ada ada tesalah pamandiran tesalah kata kata ya kalo hanyar ngaran. Pematian tu lidah tak bertulang dan kadada bamaksud untuk manyinggung siapa-siapa kaytu, kada nang bamaksud untuk basisinggungan tu kadada, cuma ini sakadar bakisah, maksud handak malastariakan budaya nah itu jadi ulun. Jadi ulun banyak-banyak minta maaf, minta ampun bila tasalah pandiran atau tapi tasama ngaran atau nang tasinggung parasaan dan lain-lain sebagainya ulun banyak-banyak minta ampun. Dan banyak banyak tarima kasih haja lun tarima kasih banar gasan buhan pian nang sudah menonton nang menyeskrip jua nang sudah menyukai ya kalo ya tunggu haja kalo kami sehat nih doa akan haja kami tiap minggu misalnya lah mun kami sehat gitu ya kira kira itu haja pesan dari ulun dulu mudahan sehat baritaan doa nang tarbaik haja gasan buhan pian nang jauh jauh nang di rentau dimana mana baritaan nah kada kawa sambatan mudahan
nang banyak pang jadi mudahan. Tulus haja hajat cita-cita bereta. Amin, Jadi amin ya kira-kira robbal alamin. Nggih. dari ulun cukup dulu dan mudah-mudahan kita-kita betamuan pulang di kisah-kisah nang salanjutnya. Nah, itu. Nggih.
Nggih aja kakawanan lah, eh, cukup jua dari kami, ada kesalahannya mohon dimaafakan, mun ada kalabihannya tolong suliakan. Nggih. Wassalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam.